X'inhi t-tieni? Zon waħda, issa niġu għalija din ix-xena. U emnuni worth it taraw l aħħar biex taraw għal xiex għandi dak il-dwiċ. Jiena l-pini, laqwa ħabib li għandu l-wili. Kont mi wkoll waqt il-paprata li għamilna fl-imkien Brussels ġo dak il-burdell Stroke Gazino. Fejn il-wili tellef lill-pajp 25,000 ewro. Jien inbagħat ftit bl-ansjetà u fil-karozza u Malta ġej lura mill-airport.
Diħi li jsuq bil-mod qed tirritani ta'. Anki dan li qed jiġġokkja diġà għaddiena. Ija qalbi ħasra di, kemm li ngħidilek, eh, bit waħda eh, eh, iżom l-isteering u xi kultant bit l-oħra jaqleb il-gener, ma ma jistax għamela dejjem u. Fien intu rajt qed nisimha kisek tbati. Le komda ħafna jgħad.
Allura fejn mortu sabiħ il-braħ fil-għaxija? Oh, kemm ħadna gost, imnalla ħadna, għamma restaurant.

Skont il-kards jiġifieri. Il-kards tiegħi.
Stajt imbarka transactions ux. Eh, kien tajjeb allura? Għalek, eh, kiku minn da sekk tajjeb, ħafna, ġvera bi. Tiċċajt li kiku kelli najċa ħagġa jien, kien nieqes daqxej mid-dressing.
Rċevuti, ġibtu rċevuti.

560 tifhem Fred, ra mhux Malta da, Brussels kollu xogħli u jqoli Brussels biex. Għalna aħutu patata, Oli mhux ħażin, mur ġibhom eh, għandhom il-patata tagħna ta' Malta.
Sabiħa kienet ta' daħħom sabiħa.
Tajba tajt, patata tajba, mhux patata sabiħa. Tajba, tajba, ma sabiħa.
Kappillan! Kappillan! Kappillan, għaw jgħat.
Għaw? Ġena.
Kem taħseb li jihtlunna siġijiet fil-kappillan? Kappella hawn li qed nippruvaw nagħmlu.
Hawn. Eh. Fin kappella. Min naf ħamsin? Jien naf ħamsin? Aħseb ħamsin joqgħodu għax ma nistgħux nagħmlu mija. Inti għarħina eh. mbagħad aħna ngħidu li kien hemm mija għax inkella malajja jgħidu li l-kappella ta' Sant Antin qiegħda tnaqqas isma'. Ħafu nara ta' taħseb li lestu sa nhar il-Ħadd. Inti serjetà mhux aħjar tiġi tgħin ngħidilna lestu sa nhar il-Ħadd. Eh, mela eh, li ieħor eh, taħseb li m'għandix nagħmel jien għandix nagħmel jien. Jiena mal-kuntrattur ta' qiegħed il-ħin kollu ta' mwaħħal hemm fuq. Kuntrattur mhux waħdu hija bħalissa. Eh, għalhekk għati laħdej ara. Eh, eh, ara li ieħor tajba di.
Da xejn ma jogħġobni. Xalla jbirek filli ma konna namlu xej, refurbishing, filli f'daqqa waħda kol xqlajna zeba, undurazzjoni u daw l-affarijiet minn kollox, u l-flus minn fejn iġibu. Sant Antni, kif tila saħdejk dak hemm fuq, Jekk tarah qed jagħmel xi ħaġa li ma togħġbokx, ikxfu! Father Robert! Ħanqer! U xi tqerr tqerr dal-ħin tal-qrar! Fis-sitta ta' flaxija l-qrar mhux take away, tiġi hawn u tippretendi li tqerr hekk! X'affarijiet dawn! U ejja xi qed mafus! U x'jippurtani f'int mafus u le! Father Robert! Father Robert! Hawn tal-internet!

Għadni hemm, eh? Le, le, le, mhux għalhekk qed ngħid jiena, jiena ġejt nittestjalek l-internet. Eh, allora bil-laptop tiegħi? X'kull waħda? Xi ġifieri bil-laptop tiegħi? Le, le, le, le, ma tmux taħraq li xi ħaġa ma tarax, sib xi ħaġa oħra jekk trid jekk tittestja x'kull waħda.
Xejn mu joġobni. Ma li li joġobni ta' li kiku mhux il-kappella nuna minn dnub. Diġà dħaltilu fin fin.
Jien għandi tablet sieħbi jekk trid tipprova fuqu. Tajjeb. Basta tħalli nirfa' Robert.
U erra mill-li trid ejja issa ara odjulu t-tablet ejja forsi neħilsu għax. Father, mhux biex nindaħal ma tidejx. Jien ma nidajx, itlaq il-barra, barra, barra, barra, barra, barra! Għax mistħija tal-konfessjonarju, kaxxa tal-friġis. Issa, nispera m'intix se taħli lil ħin int. Orrajt, u nispera mhux xiret b'xi nittinata. Aħfilli, Father, għax tnibt! Ifhimni, li kien għalija ma naħfillekx jiena, imma l-Mulej differenti minni. Il-Mulej jaħfillek u jiena nirrappreżenta lilu u allura jkolli naħfillek. Ejja, x'għamilt? Dak taf konna Brussels moħtok. Ħanħaq neħi żarbuna bil-lest. Iva, u ejja l-faders kollha li l-penitenza jtuni. Slima u qaddis, għandi bis-sittin biż-żarbuna. Ma trix tara kif jien kapaċi ntik. Penitenza waqas inkun smajt id-dnubu. Le, le, ħanajdlek, ħanajdlek. Mela dak kien hemm oħtok biżi fil-parlament. U li l-wili batitna niklu. U aħna hekk għamilna morna niklu. Eh. Issa hawnhekk jafanka La tisrax, ksirna, imma għanajtek. Aħna morna nieklu. Eh, u fej mortu tiklu?
Dak il-wili għalli, ma timorru restorant, imorru fi klab. Iwe, japini, ħasra klab ta' xiex, tal-banda, tal-boċċi ta' xiex. Tan-nisa! Ek, ek, u issa Bħala penitenza rridek tnaddaf il-kannirja kollha titnaddafha, kollha astraba waħda, għanina kollha. U ħa ngħidlek x'inhija l-filosofija tiegħi. Li inti u tnaddafha xi tmien sigħat ħirex l-ara u trab, imbagħad dak dik l-esperjenza se tfakkrek meta tiġi biex tnitt Meta tiġi biex titnitten biex ma terġax tagħmilha. Hekk.
Kont sejjer l-aħħar imma mbagħad il-kuxjenza ma tatnix. Tanna fader x'għandi iktar. Mela ħanerġa' nħoll iż-żarbun. Le, le.

U l-25,000 euro għalla s-swom jaqaw bil-kart tal-Ministeru, l-kart tal-Ministeru tajja l-oħti. Iġifiri, oħti għabri ministru ta' Malta jista' jkolli jitsaddi tkun implikata fl-ikbar skandlu għadda Malta. Le, le, għax marriċ flus. Eh, il-pipe.
Jek marriċ flus xrit.

Imma l-informazzjoni li naf hi li qalili ħabib tal-wili, ma qalili fil-qrar, u allura ma nista' ngħid xejn! Kemm hi tan-negri tal-qrar u kieku jiena ħa ngħidlek stonkus inti għax jiena ma nżommx bil-kurżità ta'.
Ja bil-mod Rob, vera li jogħġbok għax għamiltlek l-aġil li tħobb inti. Imma mhux hekk għax ħa jweġġgħek. Mhux qabel inweġġgħu jien imma.
Skużawni daqsxejn. Small Brussels. Hello, Frederick. Ejja ta' sabiħ, narġa' mur, eh? Malti Parlament.
Essaċ il-parlament, ek tajd li morċ, ma morċ.
Għax dallin għajt li għajt li ta' kamjena t-namel laffariet il-boring. Mur gawdi naqra. Mur gawdi, fejn mur.

Imma inti tħossx inkwiet, għax hekk vera, restaurant ma nagħlqu għandha x'effett inkwiet hawn. Father, għax jiena propju mhux f'restaurant mort. Imma mort f'kunvent. Konvent, konvent. U kien hemm sorijiet? Kien hemm, oh. Kien hemm, kien hemm.
U min kontu?
Gem, jien, pini. U l-pajp, u l-pajp, kien il-konvent il-pajp. Eh, u l-pajp. Ta' x'konventu? Mortu ġa konvent waqt li jiena kont il-parlament allura? Tafx kif jiena, taf kif. Ara, u kien hemm Ernest ukoll. Ejja, eh, konverta bidel ħajtu. U ta' donation, u veru. Kemm kemm ta' donation bħalissa x'insejt? Mm, mm.
Intaf bid-donation u. Naf.
25,000. Oh, kem ta' minni proud. Inħobbok tajjin. Ismani, issa ħajkolli bżon immur ma lajsa l-uffiċju għaxan għala daqxejn problema. Għalikom ok, ux. Mela ħna jista' jkollna problema akbar minn problemi tiegħek. Ciao. Madonna noqċok li l-ek jien, noqċok! Iwa, iwa, iwa, kalma, fader, kalma. Did-darba, mandiċ inti flus, bis-serjeta, bis-serjeta, pjaċiri, pjaċiri mis. Pjaċiri, pjaċiri, minn ħajamilom, minn ħajamilom il-pjaċiri. Oħti, u vera, korruzzjoni li ġirik. Ek tiġi, ek tiġi korruzzjoni. Ek tiġi, ċert, min jaf bija dil-bicċa xogħol? Jiena u l-pini.
U għallek. Ma tarax, tarax. Għattax ah, dak għastaqbdu kun għat jikdeb ta' pres li mniħru kbir ma tindunat, eh? U min kien hemm tal-bar intom it-tnejn? Jiena u l-pini biss, u ma t-tifjiment kien hemm il-pajpu, eh? Ġiri marakom ħadd. Mela allura dak kif kif jaqbad u jiġi u jgħidlek illi sħittu u jitolbok il-flus meta one is-seħta ma teżistix u tnejn il-kelma tiegħek kontra tiegħu. Irridu nieqfulu dal-bniedem. Jistax jibqa' jilgħab bejna da. U żgur li ma jistax jibqa' jilgħab bejna, x'jiġifieri jibqa' jilgħab bejna, mela da da da jekk ma rridux intuhomlu l-flus, ma ntuhomlux! Nifqulu, Father!
Ma ntuhomlux!
Pjaċir, eżatt, x'jista' jagħmlilna dan? U da x'ħa jagħmilli?
X'ħa jagħmillek dan? Ħa jaqta' lil.
Ħa nara fhimtx daqsxejn il-punt tagħkom. Jiġifieri intom ġejtu hawn biex tgħiduli li l-wili mhux vera seħħitni u huwa kollu tort tiegħi, hux hekk? U nimmaġina qed tgħidu li jien m'għandix biex nedditkom għax m'għandix provi ta' da. Li ma tafsu l-wili li jien anka video għandi tagħkom. Ma dak minn. Ah, le, mhux da, mhux da.
Immaġina, kieku nebgħad dan il-video tiegħek għaddej ġenofs burdel tittantan nisa. Marrajt il-fader, u ikkalma naqa fader, ikkalma u tidajx, mux billi għandek di maħalek xortet nismu, tidajx.
U nilabu l-kazino minn fuq il-kart tal-gvern, eh? Xtajt il-Prim Ministru kiku tara dan il-videos fuq il-ġurnali u l-portals kollha. Jien hekk ukoll mhux sew, mhux xi ħaġa jagħmlu l-ħbieb li nitfa' dan il-video, Però li tiġu ġo dari u thedduni li mhux se tagħmlu l-pjaċir li tlabtkom u li l-wili mhux vera seħitni, mhix xi ħaġa li jagħmlu l-ħbieb lanqas, mhux sew. Ser!
Ġenbilek it-tifel. L-istrina, kif insejtu kelli nixbru? Jekk ħa naħrab, ifanal miegħi, tlaqna. U x'se nagħmlu b'daw, ser? Ħallihom hawn jaħsbu dnubiethom, tlaqna.

Minn hawn imxi warajja, Fader. Fader, dak it-tifel tiegħek? Le, le, m'għandix tfal. L-apparat u liw, anzi tagħmel pipì jew.
Oj, għafli! Taħri ta' kważi jarwin, dan iġbruħ ta' Smani, t-tnien kotru solik, għax naqla nkallek nħares. Għandek raġun, kompli kol fil-kwiet, hi. Int Fader Robert? Iva, jenu. Int Fader Robert?
Iva, Int Fader Robert? Adam.
Skolli minn tix ħaddam. Ejja maħna Fader Robert. X'taħseb, eh? ċat tagħmel Arwin ħin? U le, storja twila biex tistgħu toħdu id-dar, please. Da Fader Robert, ta'

Tistaw toħduni id-dar, please. Insomma, għara, jek ma ġiċejdinna kif kuċċajtek, affarijiet tgħidilniex li ma jgħan rapport ta' kollina xorta. Għamil il-rapport basta toħodni id-dar. Formula C5, fifta. Il-ħanina dik il-formula kollha tridu nimlew. Eh, bil-ħajja mhux kollox qasir fader ta'.
Grazzi, Sur Kappilan, tal-li għaddejt għalija. Grazzi xejn.
Tal-mistħija, Fader Robert, eh? tiġri bil-qalzitta taħt. Aħna rridu nagħtu l-eżempju. Issa li li għidli, Għidli kif tista' ċċanfar lil xi ħadd li jidħol il-knisja bil-miniskirt met inti qed tiġri bil-qalziet ta' taħt. Mara ħal sħiħ, waħda wara l-oħra ta' milli, waħda wara l-oħra. Għari. Isma, il-karozza ta' min ja. Għara, tijaj, ta' min ti datkux kol waħda.
Tiegħu. U minn fejn qed iġibhom il-flus da.
Kemm jisu għandi diġa vota, daw reġgħu għandhom ituna. Qed nieħu pjaċir li aċċettajtu li tagħmlu l-pjaċir li qabbadkom iktar kmieni. Qed tara, kultant, b'inqas ħwejjeġ nirraġuna aħjar. Mhux hekk, bajb, mhux hekk. Eh, bħala pjaċiri eżatt biex nifhem ta' xax għandek f'moħħok. O le, xejn kbir ta' affarijiet żgħar. U kull darba li tagħmlu li pjaċir ara, naqbdu waħda minn daw U nitmgħu fil-karus.
Oħti meta konna żar kellha piggy ben, u ma taf kif kont fottejta kun ċuqqejtula minna. Kull darba li kienet titfa' xi ħaġa, kont nisraqilha minn taħt. Taf kif kont ġibtu l-majjol? Ħalal.
Issa, ismaw nifti. Lesti biex kunu tafu, xinu l-ewwel pieċi li għandi bżonn minn għandkom? Mela ħanimluħ il-piggy ben. Ara, għandkom tkunu tafu.

Għandi permess. Issa dan dejjem jieħu dawk is-sitt xhur biex jikklierja, imma jiena taf int, qisu daqsxejn mgħaġġel. Kull ma għandi bżonn minn għandkom li taqbdu l-fajl tiegħi u tpoġġuh fuq quddiem. Dak kollox. Din hi kata qattusa, Father. Kemm naqbad ngħid lill-mara, oqgħod itfagħlek il-fajl fuq Ħallu f'idi! Issa ma tarax. Mela jien nista' nindaħal il-MEPA? Dawk huma awtonomi. Awto xiex?
Jiġifieri jaħdmu għalihom, ma jqgħux taħt il-gvern. Imma solita. Il-Prim Ministru m'għandux sej fuq kollox. Mela m'għandix.
Iżda ma jfissirx li nista' nidħol nindaħal hemm dan l-affarijiet tagħhom. Għax inkella malajr jgħidu li qed inbagħbas.

Fuq fuq ommok.
Eh,
iva, għax ommi bħalissa edha bla xogħol. U naf li qed fitxu l-xaħat tal-customer care. U għed forsi ta' minni xi pjaċir, taf kif, eh, forsi. Iva, mela, ta' mhux ħareġ taben, mhux sibil fil-ġik. Għidu li battek jiena, dak illum għandu jagħmel xi interview, s'issa ndaħlu xi nies.
Mela ħammur nteħ sivi. Sellem jgħal ommok ta' Mela jenna rak id-dar, baby. Iva, kemm nieħu pożizzjoni fuq din tat-taxxa u niġi d-dar ta'? Mela ħjer, l-ewwel pożizzjoni fuq it-taxxa

Li għandi tajjeb li nibda fit-tmienja ta' filgħodu. Però, peress li l-boss jidħol fl-għaxra minħabba xi meetings li jkollu, ta' dak il-ħin ma nagħmel xejn. Allura niggwadanja sagħtejn filgħodu. Imbagħad, fl-għaxija, jitlaq kmieni, allura niggwadanja sagħtejn oħra hemmhekk. Imma dik li kull filgħodu rrid immur għax-xogħol ta' bilfors. Vera kera hux. U jew fil-każ fil-każ nitkellmu tħabbix rasek, fil-każ inkellmek nerġa' ħalli fidi. Tista' tmur.
Fred! Batitni l-prim għandi disciplina. Kemm ittini naqa ċans. Next, please. Isma, di CV ta' Għandi pjaċir. Pili. Pili. Pili. Xirrit t-tini.